О, камара, ничего, калын булды моның. Нормально булган бу.
Әйбәт, әйбәт.
Шулай иттерәбез дә инде. Ә, Чөнки ә, Гөлназның фотосында мин шулай күрдем. Шундый шакмаклы Шокмаклы пицца. пицца иде. Иә, иә. Өйдә шулай әзерләр бит моны, өйдә. Тамаш Тау, тау белән ул бәләкәй була, менә листка, менә шуны җәйсәң. Бөтен гаиләне ә, туйдыра була. Так. Анасын ишибез. Тизеп чыгабыз. ә.

Синең әниең әзерлиме пицца? Аны ясыймы? Әзерли, әзерли. Курыкма.
Бик тик ашарга тырышмыйм андый. Ашамлыкны. Син попошник мени? Булай бик сәхнә кешесе матур була бит ул. Вай.
Һәр вакыт пицца ашап кына булмый. Камыр ризыкларына син бераз гына

Ә син гомумән э, җырдан кала тагын берәр мавыгуларың бармы? Син әле өйләнмәгән җегет. Әле гә.
Әлегә шулай әйе.
Нинди мавыгуларың бар тагын? Менә музыкадан тыш. Нидер киноларга ка- йөрергә яратасың, яисә чаңгыда шуырга яратасың җәй көне. 5 ел бокска йөрдем мин. Аннары Ого. әйе спорт буенча. Кит инде. Әйе.
Аннары инде мин Куркыныч кеше икәнсең.
Куркма.
Җырчы боксер.
Тими.
Аннары мин инде фотограф булып эшләдем. Так.
Син э, Бүтән яктан да өлкәләрне бик э, кискен үзгәрткәнсең дим. Так, бокста нинди уңышларга ирештең? Сотрясение мозга? Юк инде баш авырта башлагач мин туктаттым. Бокс. Боксны.
А былай өмет бар иде, әмма синнән боксер. Кем белгән инде? Боксер чыгар. Хәзер бит э, сугышып акча эшлиләр. Сугышып э, инде. Беләсеңме син? Хабиб, Хабиб, беләсеңме Хабиб? Хабиб Нурмагомедов.
Ага.
Сугышасың да, шалт акча, җиңсәң. Җиңмәсәң дә бирәләр. Так. Фотограф, боксер, фотограф тагын. Биючедер инде ансы аңлашыла. Ансы инде җырлаганда да. Ютуб генә җырдыңмы гомумән үзең?

Менә мин пианистка инде хәзер. Ого.
Ә эшләп караган булдыңмы берәр мәктәптә? Укытучы булып.
Юк, укытучы булып эшләргә теләгем юк әлегә. Ансы инде әйе. Бик матур төзен син помидорларны шундый. Матур ма, шума? Матур, матур, әйе. Аллага шөкер, әйе. Так, Да, җитеп торыр, аха.
җитеп торыр.
Хәзер инде колбаса алабыз. Колбаса. Колбаса эре булсын. Без э, син гомумән ит ашыйсыңмы үзең болай? Ит ашыйм инде.
Һәр- Ит ашый торган. Һәр мужик кеше ит ашарга тиеш. Ну, Тиеш, тиеш тә хәзер бит. Э, вегетарианнар дөньяны басты yes, менә бигрәк төзик чөнки э, безнең әле синең өчен э, махсус рубрикада әзерләнеп куелган име без монда озаклап җәелеп әзерли алмыйбыз чөнки әле моны пешеп чыгасы да бар син беләсең а колбаса азрак булды лабаса азрак шаяртам азрак түгел монда безнең әле маслина бар менә җыярга кирәк кемгәдер эләгә кемгәдер эләкми инде мин тапшыруны алып барып чыгагач мин колбасалырак Телешим кисеп Син үзең ит яратасың соң?
Итме?
Эй, бөтен нәрсәне яратам итле. Бөтен төрле итне яратам диярлек. О, синең синең ярдәмең кирәк булачак. Юк, мәсәлән, дип инде моны әйдә, алабыз да менә шулай. Таратабыз да. Таратабыз әлбәттә, нәрсә карап торасың? Ася үзем. Менә шулай. Ну, бу машина гомумән безнең халыкка хас ризык үсемлек түгел инде. Ну шулай да э, шулай да э, рецепт итальянлык булгач, анда ул беренче бик үсә алар. Булгалый. Күбрәк тә булды кебек. Беразын алып. Алайса ашырак тәм бирергә мөмкин ул. Так. Ашыйсыңмы син мондый берләрне үзең? Үзем ашыйм, әйе.
Яратасыңмы? Яратмасаң салып тормыйбыз. Ашыйм.
Салмасаң рецептың гимназия кебек булмый. Ә, әйдә син менә булай эшлибез. Хәзер бераздан майонез салабыз да. ә, сырный дип пешеп чыгар алдыннан таратырбыз Сенә таратырбыз әйе ул шундый шәп булачак хәзер сыр салсак ул бераз көйәргә мөмкин шулай бит әйдә так майонезны ачабыз
ашмыйча салып булмас инде аны китек нәрсә шалт шалт шалт шалт өстеннән так монда барысы да әзер булды кебек шулай бит вилканы бир әле чәнечке чәнечкене бераздан таратабызмы Кирәк тә түгел. Бераз гына Е, ая тиеп тормый әле. Шәрл шулай. Син бит э, консерваториядә укыгач, син э, итальянча белергә тиеш. Сезне өйрәтәләр анда. Мин дә слух буенча гына ул э, Ага. итальянский э, оперларны өйрәндек. Ничек бу? Перфекто булдымы? Белиссимо. Белиссимо.
Перфекто.
Яхшы бисмилла әйтеп. Бисмилла әйтеп. Озатабыз.
Эй, эй. э, Безнең духовкага. Духовкага һәм инде берничә минуттан сырында чыгала бирсә, әйе.
Тәмле булып пешә. Пиццаны заттык, ә хәзер синең өчен махсус рубрика. Артур, миңа билгеле булганча, син бик Актив инстаграмщик. Син э, инстаграмда да фотолар чыгарып барасың. Һәм бик күп кешегә, артистларга син язылган әле. Подписан. Шулай булгач, син инде үзеңнең коллегаларыңны бик яхшы беләсеңдер дип уйлыйм мин. Һәм синең өчен рубрика менә күзләреңнән, күзләреңнән тану дип атала. Мин сиңа хәзер э, җырчыларның күзләрен күрсәтәчәкмен. Җырчылармы, артистлармы? Син аны Мин аларны таныра Танырга тиеш буласың басып шуның, әйе, күзләре, э, әлбәттә инде. Асты өскә килгән бераз. Ул безнең татар эстрадасының йолдызлары. Ну, әйтмим, мин сиңа барырсың да. А. Син менә менә кара менә бу. Алар синдә бар. Былайга бер. Я, бер мыйым, а, а, алай җиңел булыр иде бик. Кем бу? Менә бу кем беренчесе? Ну, син әйт, әле, э, бу кызмы, җегетме? Кыз инде. Кыз инде әлбәттә, әйе. Так. Татарстаннан ма, юк ма? Башкортстаннан ма? Ну, олай карага мөмкинсең бераз гына. Әйдә, әйдә, әйтеп кара, әйтеп кара. Татарстанныкы түгел.
Так.
Татарстанныкы. Татарстанныкымы?
Әйе.
Так, кем икән ул? Бер, ике, өч, бер исем әйт. Әйт берәр исем. Артур. Ильвина булсын әйдә, җырчы. Молодец!
Чынлап.
Менә бит.
Вау! Кара әле. Сиңа белән таныш. Таныш түгел.
Без иҗатын... теге атнада банкетта эшләп алдык инде, яме, җырчы буларак теге чакырдылар да, Эльвинның әти әнисе белән таныштым шунда.

Бу җегетме, кызмы бу? Ә, болай итеп аны. Аны мин дә кайым шулай иттереп. Кыз. Кыз, әйе. Хатын диген дияр. Хатын кыз инде.
Кияүдәге.
Кем белгән инде? Юк, кияүдә мин сиңа бел, мин беләм. Белеп әйтәсеңме?
Әйе, белеп әйтә. Та, кем икән ул?
Так, так. Татарстанныкы Яр Чаллы шәһәре. Яр Чаллы. Нән.

Бу күзләрне, бу күзләрне кайда күрсәм дә мин. Күзләр.
Кем икән ул? Бу
Ну, мен Татарстаннан түгел. Ну, ярар, хәзер Татарстанныкы инде инде, күптә Татарстанныкы инде. Ну, чыгышы белән Татарстаннан түгел. Татарстан янында. Әлеге вакытта Татарстанда.
Башкортстанда да янында түгел. Актриса җырчымы?
Җырчы.
Җырчымы? Ульян якларыннан.
Э, белмим.
Әйттең бит инде. Э, Алсу мени? Алсу, а Белханова. А Белханова.
Менә шулай. Җитеп торыр?
Җитеп э, торыр, әйе. Нәрсә дип әйтәсең килә сиңа? Бирем авыр, мин әле үземдә син урында булсам танар идемме, юкмы? Билгесез. Афарин. Бер икесен таныдың кебек. Күбрәк таныдым әле. Күбрәк таныдым.
Карале, Артур, безнең пицца. Инде пешеп чыга диярлек. Ә я безнең сыр салыйк әле. Әйдә салыйк әле.
Изгенә сырны салыйк та.
Каранчы кабарып чыккан. Ого-го. Бигрәк оста камыр баскансың син. Пешә күрмәдем. Рәхмәт. Кайнар. Ага. Бер сырын салабыз өстенә. Бик шәп кенә матурына булачак. Чын кулинарлар кебек шулай кирбестә. Тотта тондыр инде нәм әйтәсе бик килә. Юк инде аны матур итеп әзерләргә кирәк. Артур.
Артур, менә шулай яра. А, бу ябышкан икән бераз. Юля Галин син аны нирәк, э, эрерәк, таратыбрак, юк, салмакчы идем. Эрерәк угычтан чыгарасың дип уйлаган идем. Менә хәзер инде. Так. Бик матур булды, бик тәмле пицца булачактыр дип Ла пицца.
Һәм өметләнәбез.
Так.
Артур, әзер?
Әзер.
Әзер.
Әзер, бер, ике, өч. Әм, тагын, Инде беренче минуттан пицца безнең пицца чыгачак. Так, Артур, э, минем синең сорыйсым килә, әлбәттә безнең э, ел вакыйгасы, ел ахырында һәр вакыт тибетигне традицион рәвештә пирамида күңел ачу үзәгендә э, үтә торган татар җыры фестивале турында. Гомумән шул фестивальне күзәтеп барасыңмы? Кайчаннан күзәтеп барасың? Ничәнче елдан бирле? Һәм хыял максатларың бармы әлеге татар җыры белән бәйле? Әлбәттә. Дә инде э, татар җырында катнашасы килә, алла бирса, барысы да булып чыгыр дип уйлыйм. Ә, уйлыйм, киләчәктә инде. Киләчәктә. Шундый максатым бар синең.
Планлаштырам инде.
Планлаштырасың. Ә, гомумән үзең әле фестиваль турында нәрсә әйтә аласың? Менә синең өчен татар җыр фестивале нәрсә ул? Яңа ачылыш, халыкка үзеңне таныту. анда катнашу катнашу әйе ул бит инде зур үсеш бирә ә сине берәр тапкыр барып конкрет концерт залыннан күзәткәнең бармы әллә юк телевизордан ха барысы да телевизордан гына карыйлар бит телевизор заманасы интернет телевизор хәзер кеше бик әз йөри бит концертка телевизор ну бу сүзләр татар җыры фестиваленә кагылмый дуслар сез дә егерме икенче декабрь көнне пирамидага кичке сәгать биштә татар җыры фестиваленә килә аласыз билетлар әле алырга мөмкин шуңа күрә Ашыгыз, әлеге грандиоз, шәп тамашаны сез үз күзләрегез белән күрергә тиешсез. Шулай бу көннәрдә, бүген иртәгә дип әйтик, безнең зур бәйрәм, ул да булса әниләр. Әниләр көне, әйе.
Әниләр бәйрәме дип әйтәбез инде. Синең тормышыңда синең әниең Нагилә бит әле. Нагилә. Аерым урын алып тора инде аңламча. Форсаттан файдаланып син әниеңне котлый аласың. Мин дә әниемне котлыйм, әниемне син яратам. Менә хәзер синең сүзләрең синең әниеңә барлык әниләргә рәхмәт булат әни мин сине э, әниләр көне белән котлыйм исәнлек саулык тазалык телим үзеңә мин сине бик нык яратам һәм инде барлык әниләр өчен менә шушы җырым сезнең өчен бүләк булсын әйдә әле нинди сүзләр табыйм әнекәй сиңа

Тәрәзәләребез балыгына.
Әфәрин, сүзләре оригиналь. Рәхмәт. Тәрәзәләребез.
Әнием иҗат иткән җыр.
Ә сүзләре кемнеке?
Әнием иҗат иткән җыр. Әнием. Көе дә әниемнеке, сүзләре дә әниемнеке. Ә ул шундый, шундый романтичный нәмә менә. Мин теге әниең буларак дип әйтегез шулай. Үзем җыр сүзләрен дә, көен дә. Әйе. Күз алдында соң улым башкарачак бит әле моны миңа дип. Нәгыйлә апа котлыйбыз яңа шундый менә бик талантлы бала үстергәнегез өчен рәхмәт сезгә. Алла бирсә, моң татар моңы дип әйтик, югалмас менә шундый җегетләр үсеп килгәндә, җырлаганда, иҗат иткәндә һәм әлбәттә инде аларга ярдәмче әниләр булганда дип әйтик. Яхшы, әниләр, барыгызны бәйрәм көне белән. Э, инде кара. Менә әнигә кайтасың бит шулай гына. Кайтам, әйе.
Сезнең Кухня барыз не шулай бит? Бар, бик зур. Буда матурмы кухня сезнең шулай? Матур, матур. Безнеке кебекме? Безнеке ошыймы сиңа? Ошый бик комфортно. Бик әйе, бик теге рәхәт.
Ошык тисләр дәйме? Ошык әйе.
Менә әлеге кухняны безгә менә әлеге җиһазларын дип әйтик, центр мебели кибете килеп урнаштырды. Дуслар, әгәр сезгә шундый җиһазлар кирәк булса, журналистлар урамы 56 нчы йортта урнашкан центр мебели кибетенә барыгыз. Заказ бирегез, иегезгә килерләр, барысын да үлчәп алырлар, размерларын алырлар да, үзләренә китерләр дә, ясарлар да, килеп әле урнаштырып та бирерләр әйе. Зур рәхмәт спонсорыбызга, дуслар. Инде берничә минуттан, берничә мизгелдән без әлеге пиццага дегустация ясаячакбыз. Дуслар, шулай иттереп безнең пицца әзер.

Әле тагын әйтим бер нәрсәне. Шул хәтле моңлы матур итеп җырлап бирдең, әниләрне котладың. Ансы да бонус буларак әйтеме. Гомумән, кап караган шук әйтим мин сиңа. Менә бу юк, башта кап карыйм әле. Башта дегустация ясыйк әле. Әйе, дегустация ясап карыйк әле.
Җиңдерер ебыга, әйме? Ашап карап, бетмә ашарлык булмаса.
Син беренче ашап кара. Әлбәттә, әлбәттә.
Гомумән, пиццаны кугатта башларга яратам. Әйе. Булдан тәмлерәк була бит. Тәмлерәк, әйе.
Сырлар, ой, сырлар.
Үзебезчә. Сырларны яратам. Ну, ну. Ничек булган?
Тәмле, дуслар. Та. Менә бу. Мм. Син соңыннан ашарсың. Туктале, монда бит җиң өчен ялан кирәк кирәк. Ай! Молодец! Афәрин! Шулай итеп, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп Искиткеч тәмле пешерә торган менә бу моны кәстрүлдә жарыйм дип таба моны таба дип моны таба буларак та кулланырга була монда беренче ашта пешерергә була монда икенче ашта пешерергә була мен универсаль менә бу савыт яны чын күңелдән сиңа тапшырабыз беләсеңме минем уйлавымча син моны Әниеңә алып кайтып тапшырырга тиешсең. Әнием Тәмле, бар тәмле кешегә ризыклар рәхмәт итә. пешерергә. Ул алай сиңа булса.
пешереп, сине сыйлар дип уйлыйм. Менә шул. Бик зур рәхмәт, Булат.
Зур үс, акыллы бул.
Иҗади уңышлар сиңа. Әйдә, инде э, телевизион тамашачыларга, гомумән, якыннарыңа сәламнәр әйтә аласың һәм матур теләкләреңне ирештерә аласың. Рәхим ит.
Ә, Бөтә булган дусларыма, ә, туганнарыма,

Безнең дә концерт булса чакыр килербез, яме? Яра. Сөйләштекме?
Сөйләштек.
Бүгенгә тәмле көрәшебез тәмам. Дуслар, сез дә үзегезнең кызыклы, катлаулы, шәп, тәмле рецептларыгызны экранда күрсәтелгән номерга юллагыз. Юллагыз, фотога төшереп юллагыз. Без аларны әлбәттә инде артистларыбызга тәкъдим итәрбез. Алар пешерәләр һәм бергәләшеп Кукмара табалары өчен көрәшерсез. Бүгенгә тапшыру тәмам. Зур рәхмәт. Алдагы очрашулар кадәр исән-сау булыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын!